Profesa Hudson William Edison Tsan'wisi, n'wana Pondo Telakufa na nsati wakwe N'warisenga ntombi ya ka Mahawani. Ina ka, swa twisiseka leswaku mavonelo ya hina hi endlelo ni xiave xakwe ya ta hambana. Ngopfungopfu mhaka leyi Profesa Ntsan'wisi a talaka ku soleriwa yona i ku veni yena na vokota Mangosuthu Buthelezi va amukerile ku va varhangeri va matikoxikaya. Xitsalwana lexo tlhava bya mintwa xa Steve Biko xi swi veka erivaleni leswo These tribal cocoons called homelands are nothing else but sophisticated concentration camps where black people are allowed to suffer peacefully. Inaka, vanhu lava ponaka ku kaneriwa hambi ku soriwa hi lava va nga vuleki nchumu va tlhela va nga endli nchumu kambe lava va pfinyaka swihakaboyi na mitoriyana lava va pfinyaka swihatimani va hluvula ni madeha kutani va pela exidziveni xa swendlo swo boha leswaku va kaneriwa va khensiwa hi van'wana va soriwa hi van'wana hi tsundzuka marito ya khale ka president wa America yena Theodore Roosevelt loko a te it is not the critic who counts not the man who points out how the strong man stumbles

na vinyi. Lexi xi nga ndzi khunguluxa ndzi ta ta fika eka nhlokomhaka leyi hileswo onge tindzimi ta vele eka tikonkulu ra Afrika ti le nghozini yo vuna ti nyamalala ku suka eka Xixhosa ku ya fika eka Xiyoruba ku suka eka Xitsonga ku ya fika eka Xinama ku suka eka Xilozi ku ya fika eka Xitswana. Inaka, ririmi a ri fi hi xitshuketa, swi teka madzana-dzana ya malembe, mavabyi ya kona ya nanayila bya nkwahle. Tin'wana tindzimi ti dlayiwa hi milawu ya matiko ni ku pfumaleka ka marhengu ni mapfhumba yo tisirhelela. Tin'wana ti fa ti ri kona eMatsalweni kambe ku nga ha ri na wo ti vulavula. Inaka, loko munhu hi yexe a hanya enkarhini wa ku cinca koloko, kutani a byi vona hi mahlo byatsu bya ririmi ra manana loko byi pekuka-pekuka ni ku mbombomela. Nchavo wo feriwa hi ririmi a wu siveleki futhi a wu huniseki. Va UNESCO va vula leswo eka tindzimi ta ntsevu ku fika nkombo wa magidi leti nga kona emisaveni, khume mune ta fa vhiki rin'wana ni rin'wana. Hikokwalaho ka sweswo, nkarhi na nkarhi va UNESCO va ba nyandha yeye eka website ya vona va longoloxela mavito ya tindzimi hinkwato leti nga kusuhi ni ku lova emisaveni, va kombela vaaki ni mimfumo leswaku va phalala, ku fana ni ririmi ra Xinqu le Kapa N'walungu, leri ku nga lo sala mune wa vanhu ntsena lava tivaka ku ri tsala ni ku ri vulavula. Rhengu ro sungula i rhengu ra ku ringeta eku tipfuxelela, ti tikuma ti ri exikarhi ka xitikisi xa vutomi bya vanhu va Afrika kutani ti tirhisiwa eka swa mabindzu ni ikhonomi eswikolweni ni le tiyunivhesiti, ku tsariwa hi tona tibuku ni maphepha-hungu. Lava va nga na vonelo leri i vanhu vo kota va AC Jordan, Ngugi wa Thiong'o na va Alimaz Rui, va Sol Plaatje xikan'we na Kwesi Pra. Vonelo ra vanhu vo fana na Kwesi Pra i ku tanihi loko matiko hinkwawo ya misava lawa ya hluvukeke ya tirhisile tindzimi ta vo vinyi eku tihluvukisa, tiko-nkulu ra Afrika a ri nga swi koti ku koxa nhluvuko hi tindzimi to lomba. Rhengu ra vumbirhi i ra ku a ha ha tlheleli eka tindzimi ta vele, kambe a hi yeni emahlweni hi tirhisa tindzimi ta vakoloni ku lwisa vakoloni. Hi teka tindzimi ta vona hi ti hlantswa nsila, hi ti phumunha ritshuri, kutani hi ti lota hi vuntshwa, hi ti tsala hi ya hina ndlela. kutani hi lwisana na xikoloni hi tona exikarhi ka lava va vulaka sweswo hi nga ha nghenisa mavito ya chinua achebe va sipho siphamla ezekiel mphahlele na france fanon rhengu ra vunharhu i ra lava va nge tindzimi leti hi nge i ta hina leti se ti nga tsariwa hi Valungu ti tlhela ti avanyisiwa hi mintlawa hi Vovalungu, a hi tona tindzimi ta ntiyiso ta Afrika. Leti i tindzimi ta kendla. Va ri leti hi toho tindzimi leti nga tswala xin'wana-manani eka tikonkulu ra Afrika. Eka lava va vulaka sweswo hi nga ha nghenisa Patrick Harris wa Yunivhesiti ya Basel, Leroy Veil wa Yunivhesiti ya Harvard, Terrence Ranger wa le Yunivhesiti ya Zimbabwe. Rhengu ra vumune i ra lava va nge, hi nga pfuxeleli ntsena tindzimi kambe a hi tlheleni eka ngula hinkwayo ya vutivi bya Afrika. Un'wana wa lava va vulaka sweswo, Cheikh Anta Diop na Walter Rodney loyi a vula leswo Valungu va Europe a va tisanga nhluvuko eAfrika kambe hi vona va nga kavanyeta no tlherisela endzhaku nhluvuko wa tikonkulu ra Afrika. Rhengu ra vuntlhanu hi leri ri taka na lava va nge swa ririmi ni ku hlayiseka ka rona swi va pfuna yini vanhu. loko va ri hava mati loko va nga ri na gezi va nga ri na swakudya va nga ri na swihambukelo va nga ri na mintirho mani ku loko va twa hi karhi hi dya katseka hi huma ni minsiha ya le tinhan'wini hi tlhutlha swikhuvi emilon'wini hi vulavula hi timhaka to hlayisa tindzimi leti faka vo wa chuta mavoko va ku Swi nga antswa ku fa ririmi ku sala vanhu, garingani wa garingani, ko na swipfuketana, ko va na xikoxa xin'wana xa bofu. Hambi swi ri tano, xikoxa xa kona a xi ri ngula ya vutivi. Siku rin'wana loko kokwana va ha rhongomela exitangeni, hi loko xikwatanyana xa vantshwa xi ta ku gaha. Xikongomelo xa vona a ku ri ku ta paluxa leswo Ndhuma ya mukhegulu a yi kule ku tlula vutlhari bya yena. Hiloko va ta ku dziribya emahlweni ka yena, va karhi va khwinkhwisela, va tshinyetana ni ku khwenutana. Kutani un'wana wa vona a ku, Kokwane, ndzi khomile xinyanyana exandleni xa mina. Ndzi byeleni loko xi hanya kumbe xi file. Mukhegulu a copeta-copeta hi mahlo lawa yo ketindololo, Kambe a miyela a ku hwii. Muntshwaa a engeta xivutiso xakwe a ku, Xana xinyenyana lexi ndzi xi khomeke xa hanya kumbe xi file ke? Muntshwa a pimisa leswo loko mukhegulu o vula leswaku xinyenyana xa hanya, xikan'we-kan'we u to manya xinyenyana a xi phyandlatsa xi fa. Kambe loko o xi file! U to xi tshika xinyenyana xi hahela exikandzeni xa mukhegulu, kutani yena na vanghana va yena va vumbuluka hi mafenya. Mukhegulu a miyela a ku ntsee leswi Mbuya a a ri bofu a nga swi koti ku vona tinghohe ta vayeni vakwe na leswi va swi tameleke emavokweni kumbe rimbewu ra vona, ntsena leswo a va tanga hi letinene a swi twa emoyeni wa yena. Ku hlwela ka mukhegulu ku hlamula swi nyanyisa vukhwenukhwenu ni swihleko exikarhi ka genge, ku kondza swihleko swa kona swi phohla swi hundzuka swikhiyani. Eku heteleleni, mukhegulu a hlamula hi rito ra le hansi kambe leri nga tsekatsekiki a ku, A ndzi swi tivi. A ndzi swi tivi loko xinyanyana lexi u xi khomeke xi hanya kumbe xi file. kambe lexi ndzi xi tivaka hileswaku xinyenyana xi le mavokweni ya wena loko u swi lava u nga xi dlaya loko u swi lava u nga xi tshika xi hanya swi le mavokweni ya wena vukhwenukhwenu na swihleko swa vantshwa swi hela swi ku nkwee va korhamisa tinhloko. Xana xinyanyana lexa makhombo layo wela emavokweni ya vantshwa lava vuntswaka ni lunya xi nga va xi yimela yini kumbe xi vula yini? Mina ni vona onge xinyanyani xi yimela ririmi, xi koxa, i muvulavuri wa rona ni mutsari wa rona. Kasi vantshwa hi vona vadyandzhaka va ririmi lava fanelaka ku ri yisa emahlweni. Ririmi ra kona ri nga va Xitsonga, ri nga va Xixhosa, ri nga va Xivhenda, ri nga va Xizulu. Mukhegulu u pfumala vurhongo. hikuva wa chava leswaku ririmi rakwe ra vele leri a lorhaka hi rona se ri wele emavokweni ya swihovori leswo kala swi nga khathali hikokwalaho ka sweswo eka mukhegulu loyi ririmi rakwe ri ve ri file ri nga se fa hikuva eka yena ririmi a ri fi siku ri nyamalalaka kambe ririmi ri file loko ri nga ha khuluki ri nga ha hobomulani kambe ri fana na mati lawa ya thyaka lawa ya nga yima ndhawu yin'we. U ri mukhegulu ririmi ri va ri file loko ri hundzuriwa phorisa ra miehleketo, ri tirha ku tsimbisa, ku yirisa ni ku khawurisa. Loko ririmi ri nga ha pfuli miehleketo kambe ri yi pfala, ri file. Ririmi ri file loko ri tirha ku dlaya mapfalo ni ku dadavarisa vumunhu. Hambiloko ririmi ra kona ro hlovisiwa njhani, ri file loko ri nga pfumeleli mavonelo yantshwa. Kokwana lowa ntlhari u vula sweswo u ri, Loko vavulavuri va ririmi se va sungula ku loloha, va tirha ro ncisetela, va ri lava hilaha ko olova ntsena, hiloko se ri file. Ri file ririmi loko vatswari va tsona vana va vona nkateko wo va twa va tsakile hi ririmi ra vele. wo va vona va kombisa ku hlundzuka hi rona, wo va vona va kombisa ku hlamala ni ku vaviseka, va ehleketa ni ku anakanya ni ku phata ni ku tsala hi ririmi ra manana. Loko ririmi ri nga ri na mhaka na leswo ri vulavurisa ku yini hi vaxisati, hi swisiwana ni vatsendeleki, ri tiyela ntsena ku poyila, ku pfatlanya, ku dlonyola, ku rhikinya ni ku khudlunya kambe ri nga ha swi koti ku rhurisa ni ku horisa ni ku yingisa ni ku pangalata se ri le ku feni loko vavulavuri va ririmi va nga ha ri ku endleni nchumu eku vumba marito ni mavulavulelo lawa yantshwa lawa ya khumbaka swiyenge leswi va nga na ntokoto ni vutivi eka swona leswi khumbaka vutomi bya namuntlha eririmi rolero ri le ndleleni yo ya eku feni. Monisoma ni ku garingani wa garingani. Khale ka khaleni, vanhu a va ri na tindzimi kutani na tona tindzimi a ti ri na vinyi. Garingani wa garingani. Namuntlha kunene, ko na swipfuketana, ko tumbuluka ntangha yintshwa ya vamaboxandleve lava tisolaka loko va ri vantima. Ko na swipfuketana, ko tumbuluka vatswari lava va nga ha vulavuleki tindzimi ta manana na vana va vona. Namuntlha kunene, ko na swipfuketana, ko tumbuluka vabvana ni madoda lava tsimbisaka vana va vona ku dyondza hambi ku vulavula tindzimi ta vo vinyi. Kona swipfuketani namuntlha ko tumbuluka vanhu lava va nga swi kotiki ku heta xiga hambi mbulavulo hi Xitsonga kumbe Xiswazi. Garingani wa garingani. Kona swipfuketani ko tumbuluka n'waungaunga wa ririmi lero ba matsanya

Tibuku ta tindzimi ta xintu ti nga ha hlayiwi, ti nga ha tsariwi, ti nga ha xaviwi, ti nga ha xavisiwi. Ko na swipfuketana ko tumbuluka ntangha yintshwa ya vantshwa va vantima lavo tinyungubyisa hi ku kaxela Xinghezi, Xifurwa ni Xiputukezi. Garingani wa garingani. Ko na swipfuketana ko tumbuluka swisiwana swa tindzimi. E tindzimi leto pfumala vinyi hi letiya tindzimi ta kona to cakala cakala ta yingayinga ti pfumala makaya phu choyoyo xa mina i bangu.